Dan il-programm huwa mwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton.

Insellmilkom u grazzi li erġajtu naqattu miegħi għal programm ieħor Wirt u Eredi. Issa drajtuni li ta' kull ġimgħa qed inwaslilkom storja ta' negozju tal-familja. Dejjem kif qed jirrakuntaw ilna il-ġenerazzjoni l-ġdida, dik il-ġenerazzjoni li qiegħda tiret in-negozju. Din il-ġimgħa l-istorja li għandna għalikom hija speċjali. Speċjali għaliex huwa l-ewwel darba f'Wirt u Eredi li se nisimgħu storja ta' familja Għawdxija. Min se jirrakkuntahielna?
Jiena Christian Magro, CEO tan-negozju familjari Għawdxi. qiegħed hawn biex nispjegaw daqsxejn l-istorja tal-grupp tagħna u peress li l-grupp tagħna għandu 'l fuq minn mitt sena f'Għawdex, miegħi għandi wkoll lill-papa tiegħi John Magro li huwa ċ-chairperson tal-grupp tan-negozju familjari tagħna biex jispjegalna iktar l-istorja tal-fuq minn mitt sena fil-grupp jopera f'Għawdex.
John. Christian, Grazzi, naf li kellkom skeda impenjattiva ħafna, domna nippruvaw insibu l-ħin u l-ġurnata meta tistgħu tiġu fuq il-programm. Jiena l-istorja tagħkom affaxxinatni, affaxxinatni naf li bdiet mill-1886, kien żmien totalment differenti, però il-moħħ ta' negozju, kien diġà hemm u kien moħħ qawwi fin-negozju. Tibdew tgħidilna l-istorja?
Eh, l-ewwel net grazzi Noli tal-li ftakart fina u ftakart fil-Gżira Awċija. Huwa pjaċir fil-Gżira Awċija għandna intrapriża. L-Awċin jemmnu fin-negozju u huma magħrufin ukoll għan-negozju. Mela, l-istorja tal-familja tagħna fil-business tmur kif għadt int bdiet fit-1886. Minn nannu tiegħi, in-nannu tiegħi kien jismu Ġanni, jien fil-fatt imsemmi għalih. Dana Ġanni Kien ġej minn familja, bħal ħafna f'dak iż-żmien, ta' bdiewa, però ma kienx kuntent b'dik it-tip ta' xogħol. U allura beda jara kif jista' jkabbar in-negozju. Mela, biex bdiet, dan kien jaqbad u jara kif jista' irabbi u jkabbar uċuħ f'Għawdex u mill-ewwel beda jieħu dan ix-xogħol li li kien jirnexxilu mhux jixtri għax dak iż-żmien ma tistax ma stajtx tixtri għax ma kienx hawn flus imma kien ipaltat, bl-Ingliż jgħidulu bartering. Hu beda ipaltat u ċoħ immur bihom Malta u jipprova jbiegħhom Malta.
Dak li jirreferu għalih il-kumpratur. Hekk hu.
Dak ix-xogħol kien kumpratur. Illum il-kelma ma tantx għadha tintuża, però kumpratur ġejja mill-kelma Taljana li tfisser tixtri. Okay? X'kien kien imur Malta kien jipprova jbigħ u jpaltat ma' affarijiet oħrajn li kien ikollhom bżonn il-bdiewa biex jerġgħu jaħsbu għall-uċuħ tas-sena li tkun ġejja wara. Intom mix-Xewkija, hux hekk? Iva, n-nannu kien mix-Xewkija u n-nanna tiegħi li kien jisimha Ġanna wkoll, fil-fatt kienet minn Ta' Sannat. Ta' Sannat kien għadu l-villaġġ maġenb eh, ir-raħat ta' Xewkija. Ehm, ovvjament, dawn bdew eh, dak iż-żmien illi biex tmur Malta ma kienx faċli bħallum, biex tmur Malta kien jimpjega ġurnata kważi biex imur Malta u jasal u jibda jagħmel il-kuntatti tiegħu. Kien jagħmel it-tieni ġurnata biex jipprova jiskambja, jagħmel in-negozju, ok, u t-tielet ġurnata jerġa' jiġi lura lejn Għawdex. U jerġa' jibda ċ-ċiklu ġdid għal wara. Kienet Jiġifieri, kiefra. Kien imur darbtej, kien jagħmel żewġ ċikli fil-ġimgħa. Fil-ġimgħa.
Dan ovvjament kienet xi ħaġa kbira u xi ħaġa ta' piż kbir għalih u għall-familja kollha. Eżatt, kont semmejtli kappillanija? Iva, dakka mela, dakka kif beda. Imbagħad.
X'kienet eżatt il-kappillanija però? Il-kappillanija llum kelma oħra li ma tantx għadha tista' Mela, ma ninsewx li dak iż-żminijiet dan kien qabel l-Ewwel Gwerra. Dak iż-żminijiet ma kienx hawn flus fl-idej. il-flus kienu għand ftit nies u xi ħaġa rarissima. Allura in-nies li kienu jgħixu fl-irħula kienu jagħtu lill-kappillan tagħhom, u dak iż-żmien il-kappillan kien xi ħaġa ħafna ikbar, mhux hekk, kien awtorità, ekku. Allura biex darba biex jirringrazzjawh, Okay? Kienu jatoh minn Tużana Bajt, minn min Fellus, minn min, min Gidi, minn. U laqwa minn kien mill-li. Kienu jatoh minn kappella laqwa l-affarijiet li kienu kollha. In-nannu tiegħi li kellu foresight mhux ħażin, kien beda jibbidja l-kappillan imbagħad biex isarraf u jkun jista' dan kemm ħajdum jiekol bajd u kemm ħajdum jiekol gidi eċċetera. Allora dan kien darba fis-sena joħroġ competition sejħa biex jipparteċipaw nies negozjanti illi isarrfuhomlu f'affarijiet li jkollu bżonn hu jew inkella fi flus. U fil-fatt in-nannu mill-ewwel ra din l-opportunità u ħatafha. Fil-fatt mir-riċerka li għamlulna nafu almenu erba' rħula f'Għawdex li kien jirnexxilu b'mod regolari jixtri dawn ir-rigali li kienu jagħtu lill-kappillan fil-kappillanija. Kien kien imur fil-irħula għand il-kappillan ta' rħula differenti. Iva, iva, iva, il-kappillan x'kien kien jirċievi dawn l-affarijiet kien imur itihomlu u biex jipprova jbiegħhom Malta. Ovvjament il-Maltin, in-negozjanti Maltin, mill-ewwel indunaw li l-kwalità tan-nannu tiegħi kienet ogħla mill-kumplament ta' sħabu l-Għawdxin li kienu jmorru jipprovaw ibigħu Malta u allura il-prezz li kien jirnexxilu jġib hu għall-produce tiegħu, għall-oġġetti li kien jipprova jpaltat, kien ikun wieħed ogħla min-normal. Minn hemmhekk fil-fatt u għadha importanti sal-lum hija għaliex aħna nemmnu fil-kwalità. Aħna l-kwalità dejjem tajniha. pożizzjoni għolja ħafna f'kull ħaġa li nagħmlu. U speċjalment illum il-konsumatur edukat jaf jażel il-kwalità hija importanti. Inti kellek però mhux in-nannu biss kien negozjant, kellek in-nanna, ġanna. Ekku.
Mela, in-nannu kien iffortunat u aħna kollha ffortunati li kien intaqa' mal-mara tiegħu li li kien jisimha Ġanna u din Ġanna ukoll kellha spirtu imprenditorjali. Fil-fatt Ġanna kellha kienet tmexxi u ma ninsewx dak iż-żmien il-mara ma tantx kienet fin-negozju.
Żgur.
Speċjalment mara fin-negozju. Kienet tmexxi ħanut tal-merċa. Right, u allura hemmhekk kien ikollha ħafna iktar kuntatt ma' nies li kien ikollhom għal bżonnijiet li kien ikollhom dawn in-nies. Okay? Ovvjament din din kienet tajn lil nannu isma' x'int tkun Malta ara ssibx tixtri dik u tagħmel dak għax hawn domanda għalija. Allura kienu jikkomplimentaw il xulxin. Ovvjament barra żmien bdew għadda żmien u beda jkollhom tfal. Fil-fatt kellhom seba' tfal. Li wieħed minnhom miet barra minn Malta il għaliex kien fil-militar. Fil-fatt kien il-kbir. Però mbagħad kien fadal kellhom it-tfal l-oħra li kienu tliet subien u tliet ibniet. U fin-1916, okay, Dawn iddeċidew, in-nannu u n-nanna ddeċidew li jagħtu n-negozju tagħhom lil, in-negozju tal-iskambju lis-subien u n-negozju tal-merċa lill-bniet. Okej? U allura hekk għamlu separazzjoni tal-xogħol tagħhom mingħajr ma jkunx hemm, biex jevitaw li jkun hemm il-konflitti. U dan kien l-ewwel pass kif għadda mill-ewwel ġenerazzjoni għat-tieni ġenerazzjoni.
John, hawnhekk daħħaltna fit-tieni ġenerazzjoni. X'għamlet it-tieni ġenerazzjoni għan-negozju? Mela, is-subien li ħadu n-negozju tal-iskambju kienu Manwel, li kien il-papa tiegħi, li kien l-iżgħar fost it-tlieta, Ġużeppi u Luigi. Luigi kien il-kbir. U bejn Luigi u l-papa tiegħi kien hemm kważi għoxrin sena. Mela, il-papa tiegħi u u ħutu, dawn kienu kellhom spirtu impreditorjali qawwi ħafna. Tinsiex ġejjin minn familja diġà fin-negozju u raw kif ikabbru n-negozju li tawhom il-ġenituri tagħhom b'mod qawwi. Fil-fatt, huma mill-ewwel bdew mhux biss, bħalma kien jagħmel missierhom, ibiegħu Malta, imma mill-ewwel marru anki għal barra minn Malta. U fil-fatt bdew jesportaw, kemm kammun, il-koton, kienu jimpurtaw anki l-għoġiela biex isemmnuhom hawn Malta u jbiegħuhom imbagħad għal-laħam biex jittiekel. U xi bdiet toqrob il-gwerra, l-ewwel gwerra, dawn raw l-opportunità li għaliex il-gwerra ġabet magħha ħafna nies jgħixu hawn Malta, ħafna Ingliżi u barranin li kienu ġew hawn Malta, stazzjonati hawn Malta, raw biex ukoll jaraw kif ifornu lil dawk is-servizzi Ingliżi. U fil-fatt, hemmhekk f'1916 waqqfu l-firm Magro Brothers. U din għadha teżisti sal-lum. Din għamluha biex ikunu jistgħu jiffornixxu, ikunu jistgħu jbiegħu lis-servizzi Ingliżi. Ovvjament malli dan ġab miegħu ħafna xogħol, kien ġejja l-gwerra u allura ħafna barranin ġew jgħixu f'Malta. U hawnhekk bdew jaraw opportunitajiet oħrajn. Fil-fatt, issa beda jkollhom anki l-cash, mhux biss il-bartering, bdiet tidħol l-element għax is-servizzi Ingliżi kienu jħallsu cash, mhux. bartering, allura bdew jimirħu f'affarijiet oħrajn. Bdew jagħmlu sħab ma' nies oħrajn f'Malta li kellhom diġà kuntatti, l-importazzjoni ta' karozzi, kellhom anki fabbriki oħra tal-għalf tal-annimali. Insomma, ħafna investimenti oħrajn ma' nies Maltin. Barra minn hekk, iddeċidew f'1934 ukoll illi barra milli jkunu importaturi u esportaturi, ikunu wkoll jagħmlu manufacturing. Fil-fatt, f'1934 dħalna fis-settur nipproduċu l-kunserva. Fil-fatt, il-kunserva għadha prodott importanti ħafna għall-grupp tagħna. Barra dawk ukoll bdew jidħlu meta bdew jikbru n-negozju tagħhom beda jikber, bdew jaraw illi l-mezz tat-trasport bejn Malta u Għawdex kien għadu dgħajjef, allura bdew jinvestu anki f'dak is-settur. U fil-fatt xtraw l-ewwel il-vapur li kien jismu Ħanini illi kien jaqsam bejn Għawdex u l-Port il-Kbir. Il-Port il-Kbir kien il-post l-iktar viċin ta' fejn kien isir l-iskambju il-belt. Okay? Fil-fatt għadu għadu importanti sal-lum. U allura hemmhekk ukoll għamlu 40 sena f'da settur tat-trasport Dom Malta u Għawdex b'diversi
bastimenti, l-Imperial Eagle, il-Queen of Peace, insomma, ħafna, ħafna. John, ħa jkolli nagħlaq l-istorja hawn. Għaliex storja vera twila, vera interessanti. Fi ftit kliem għidli ftit, però, Kif ikkonvinċew lill-bdiewa biex jibdew jipproduċu t-tadam bi kwantità kummerċjali? Sewwa.
Mela, fin-1934, tinsiex li dan qegħdin nitkellmu bejn iż-żewġ, l-Ewwel Gwerra u t-Tieni Gwerra. Il-flus kien għadhom ftit, il-bdiewa kienu għadhom, ħafna mill-uċuħ tagħhom kien għadhom jibbarterjaw, imħalltuhom. Allura biex iħajruhom jaqilbu milli jkabbru l-kemun jew il-koton jew il-basal, ħajruhom biex jibdew jagħmlu kkabrut ta' dan. U biex iħajruhom żgur, bdew jgħidulhom, isma' aħna lesti nixtru dak kollu li jirnexxilkom tipproduċju u nħallsukom f'cash. Allura l-bdiewa li kellhom l-ewwel aċċess għal xi ħaġa li jistgħu jbigħu u jpalltuha fi flus, kienet xi ħaġa interessanti ħafna għalihom. Bl-Ingliż it was an instant eh, success. Fimt? U dan bdew f'Għawdex imma mbagħad bdew anki jixtru eh, minn Għawdex barra Malta u koll ġifieri. U għadna sallum nixtru kemm minn bdiewa Għawdxin u kemm minn bdiewa Maltin. X'ħasra, ħa jkolli naqta' l-istorja hawn għax ovvjament il-ħin għaddielna, però inkompluha iktar tard għall-benefiċċju tat-telespettaturi għax naħseb issa hemm kurżità, ħa naraw x'ġara, daqt ħa niġu għall-parti vera importanti u kien hemm kambjament kbir ieħor hemmhekk. Mela nieqfu. Mela, għalissa jiena ħa nħallikom għal ftit mumenti ta' pubbliċità, però nwegħdkom li din l-istorja ħa nkomplihilkom il-ġimgħa li ġejja. Qabel il-pubbliċità, però, saqsejna lil Doctor Joseph Gerada li huwa r-Regolatur tal-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja x'inhi eżatt governanza. Eh, insemmuha ħafna, imma eżattament x'inhi u xi tfisser lejn in-negozji tal-familja. Narakom minn hawn ftit ieħor.
Illum ħan nitkellmu daqsxejn fuq governanza tajba. Governanza tajba mhix biss fil-pajjiż, però anki hija xi ħaġa importantissima f'negozju, u f'negozju tal-familja hija anki iktar importanti. Nitkellmu ħafna fuq it-tip ta' struttura li għandu jkollu negozju meta nitkellmu fuq governanza tajba. Meta wieħed jara n-negozji tal-familja li għamlu suċċess, il-biċċa l-kbira minnhom daw ikollhom tip ta' governanza li hija simili għal dik ta' negozji li huma kbar u li huma b'saħħithom ħafna. Għaldaqstant, huwa importantissimu li kull negozju tal-familja jħares lejh innifsu u jara jekk dawn l-istrutturi jeżistux diġà u jekk ma jeżistux, jekk hemmx bżonn illi jinħolqu. Pereżempju, illi inti jkollok CEO, kap eżekuttiv tal-kumpanija, u dan mhux neċessarjament ikun membru tal-familja, anzi, ħafna drabi professjonisti jgħidu illi hija idea tajba illi ġġib nies esterni għaliex dawn ikunu jistgħu jagħtu opinjoni iktar oġġettiva dwar l-operat tan-negozju u jkunu jistgħu jagħtu direzzjoni aħjar għall-benefiċċju tan-negozju tal-familja.
Grazzi li erġajtu naqadtu magħna għal din it-tieni parti miegħi ingħaqad eh, Paul Baldacchino li huwa uffiċjal eżekuttiv ħdan Business First. Paul, grazzi doppju għaliex kellek tiġi għawdex biex nagħmlu din. Uħat biex il-liġi fil-verità.
Il- In-negozji llum il-ġurnata japprezzaw ħafna il-business first, one-stop shop, m'għandhomx ġiri. Però l-eżiġenzi tan-negozju jinbidlu kontinwament. Kif iżommu ruħkom aġġornati u kif tindirizzaw il-bżonnijiet li jinqalgħu? Ara, sa mill-bidu nett meta twaffqet il-kumpanija li tmexxi l-business first, kienet ittieħdet deċiżjoni strateġika illi Il-kumpanija titmexxa joint venture bejn il-Malta Enterprise u ċ-Chamber of SMEs li kienet magħrufa bħala l-GRTU. Jiġifieri hemm partnership li qed jinvolvi direttament allura l-SMEs bir-rappreżentanti tagħhom. Fil-fatt anke l-Chamber għandha anke diretturi li huma fil-board tal-Business First. Apparti minn hekk aħna Qegħdin f'kuntatt regulari mal-klijenti, m'aħniex maqtugħin għax l-ewwel ħaġa għandna l-counters miftuħin, qed nisimgħu kuljum kull ma jikkonċerna l-SMEs u nagħmlu ħafna attivitajiet li jikkonċerna l-SMEs, kemm huwa kemm dak li huwa taħriġ fejn nagħtu informazzjoni fuq xi prodotti ġodda u anke jkun hemm focus groups u meetings mal-SMEs biex dejjem ikunu ċerti li qegħdin in touch mal-kummerċjanti. Paul, intom ukoll irbaħtu Quality Award li bħala entitità tal-Gvern mhijiex komuni li li tintrebaħ minn entitajiet bħal dawn. Kif irbaħtuha u xi tfisser eżatt? Ara, l-award tingħata ehm, għax jintlaħaq livell ta' servizz ehm, illi irid ikun livell ta' eċċellenza. Pero mhux hija kwistjoni ti award li mort darba tlajt fuq palk ħadt award u għandek plakka u għamilt hemmhekk. Inti hemm standard li mbagħad trid iżommu. L-istandard jeżiġi li jkollna l-istaff trejnjat, li jkollna l-informazzjoni dejjem up to date, ġifieri jista' bniedem jew jiġi jsaqsi ġol Business First jew anke jekk jidħol fil-website tagħna dejjem tkun aġġornata bl-informazzjoni li tkun pertinenti. U mbagħad is-service jingħata b'livell tajjeb, ġifieri kif qed ngħidu apparti l-istaff trejnjat, il-post ikun adekwat, aċċessibbli, li il-mod kif jingħata s-servizz ikun għall-komdu tan-nies anke l-ħinijiet. Pereżempju aħna mhux niftħu tipikament ta' filgħodu biss u daqshekk, pereżempju nhar t-Erbgħa niftħu sas-sebgħa ta' filgħaxija. Ġifieri dejjem nippruvaw nagħtu livell ta' servizz li qiegħed għall-kumdità ta' min irid jieħdu, tal-SMEs. U ġiet irrikonoxxuta ovvjament b'dan l-award. Paul, nirringrazzjak. Nawguralek li jkollok trip lura lejn Malta f'baħar kalm. Il-baħar kien sabiħ illum dalgħodu iva. Eħe, għax tħossok kalm. Jiena meta nirkeb il-vapur biex niġi nibda nikkalma mal-ewwel. Grazzi u proset tal-award li rbaħtu. Aħna wasalna fl-aħħar tal-programm. Ippermettuli bħas-soltu li nirringrazzja lill-isponsors. Nibda minn Eye Centre, Charles and Ron, Ohea Opticians, Screen Hair Care, Teoxen Skincare, New Me, Bata, E-Cabs, U ringrazzjament speċjali lil The Duke Boutique Hotel li barra li ħadu ħsiebna waqt din iż-żjara f'Għawdex, kienu metikolużi kif segwew id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Nirringrazzja lil dawk kollha li taw sehemhom biex jittella' dan il-programm mill-gżira ta' Għawdex, lil Josef Azzopardi bħala Direttur Viżiv, lil Matthew Sultana min-naħa tal-Aurora Theatre u lill-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja li għen ħafna biex dan il-programm jista' jitella' minn Għawdex. Agħmlu appuntament miegħi għal bħal-lum ġimgħa. Jiena min-naħa tiegħi nawguralkom saħħa,

Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton.